Atiefoɔ, mema me kasa no ɛnyɛ tenten. Asante akyɛm pɛkyerɛkyɛ, wokɔ kɔduru hɔnom a, wobɛsu. Dewi a mmabunu de wɔn ho ahyɛ galamsey mu retu nsuo sɛ nsuo wɔ hɔnom no, ɛnyɛ easy. Na yɛnkɔ, mmɔ mo ayɛ press conference bi. Na press conference no mu nsɛm no deɛ, ɛsɛ w'ani. Atiefoɔ, wotie koraa a, wobɛsu. Manfoɔ a ɛwɔ pɛkyerɛkyɛ no nyinaa nso so rekasa bi sɛ ɛsɛ wɔn nsuo. Mankoraa sukuu so kɔ retɔ akyew. ɛyɛ nneɛma bebree. Ɔman bɛn na yɛte mu no? Ɔman no nya sɛbesɛbe, yɛnni leader a ɔbɛboa yɛn yɛn, anaasɛ yɛn leaders no boapayɔ anaa bayie, aborɔ, ɛdeɛ bɛn? Because sɛ wodwene ho a wonte aseɛ. Mpanimfoɔ retake decision ahodoɔ ama aman ahodoɔ so tumi bɛfrɛ wɔn ma wɔnkɔyɛ adwumaso wɔ hɔnom no, wɔbɛyɛ Ghana ha sei a na wɔn adane aborɔ, ɛdeɛ bɛn nso no no?

Ɛba asase so na akɔ fam koraa wo nan kɔkɔm wusu sei nti wɔn a di anim no yɛsrɛ wɔn wɔn ɛmoa eh, yɛn na galamsey no koraa no asie ntu firi kurom a ne yɛn mma no bɛkɔ akɔyɛ kolikolikoli ne akɔhoro ne ɛde akɔ ɔnkɔ sukuu yɛda akyi nyinaa nkɔlaa no ɛbɛkɔ eh, galamsey no ama yɛda akyi nyinaa bɔ nti yɛsrɛ aban. me deɛ me nko a megyina ha deɛ mempene so asekyerɛ sɛ ghana sɛ ba yɛ kuro yi mu a yɛni asomdwe yɛni ahotɔ Ɛde yadeɛ, ɔhaw, amaneɛ, yɛbɛma me sika nnɛ, mɛdi ni nnɛ, adeɛ kye a megyina deɛ megyina na me nkwadaa no maha wɔn mo nti me mma ne me nananom daakye nti ɛsɛ galamsey deɛ yɛhia no kurom ha. Kurom ha sɛ pia adwuma na yɛde hwɛ yɛn mma. Megyina ha yi bɔɔdeɛ ɛna kookoo ɛna hwɛ yɛn mma nti yɛsrɛ nananom adaworoma ɛne MP Ɛna ɔmanpanin sɛ yɛpa no kyɛw kurom ɛsɛ ne dwuma bi adi ka kua adwuma no ho enti yɛsrɛ wɔn wɔn fam na nsi fam na wɔn mmoa yɛn na galamsey nso mfiri kurom ase.
Nnɛ yɛgyina hanom a ɛyɛ pɛkyerɛkyerɛ mma ebunu ne nananom sɛ yɛmpɛ any form anaasɛ nneɛma a ɛkɔ so a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ galamsey biara wɔ yɛn asase yi so. Seesei a, sɛ yɛabɛtu galamsey no wɔ ɔman wei mu a, anaasɛ pɛkyerɛkyɛ kuro wei mu a, deɛ yɛka ne sɛ ɛbɛma asase no ada mpan, na wɔn nkyirima a ɛbɛba nso ɛ? Ɛbɛyɛ dɛn na wɔatumi ayɛ biribi wɔ saa asase korɔ no ara so? Ɛnnɛ, yɛgyina hanom resrɛ na yɛapa kyɛw afrɛ DC yi Ɛne Honourable MP, Nananom, His Excellency President of Republic of Ghana, ɛsɛ ɛnɛ yɛsrɛ wɔn, wɔn ntie yɛahiadeɛ ɛne yɛn nsɛm a yɛreka yi sɛ, nea ɛbɛkɔ so ama saa ɛde ɔhaw ɛbɛbrɛ yɛn man pɛkyerɛkyɛ a ɛde ɔ ɛɛ oyone ɛbɛbrɛ ɔman pɛkyerɛkyɛ deɛ, yɛsrɛ wɔn, wɔn mmoa yɛn na yɛnsi ano korakorakorakoraa. Atiefoɔ, sɛ woahwɛ video no awie, Asante Akyem, ɛyɛ the Galamsey press conference a wɔn yɛɛ no, so woahwɛ awie? Afei yɛnte nsim na yɛnkɔ ɛyɛ the late Aliu Mahama, ɛyɛ David Kankan Boadu, wɔn na na ɛyɛ kasamafoɔ de ma ɛyɛ Aliu Mahama ne nsɛm a ɔde ato dwa wɔ NPP ne chairmanship a ɔbɛpɛ no ne ade no, yɛnkɔ ɛnusu mu. Me ne wo kasa sisiaa yi, former President Kofoɔ ne Vice President a wawu, late, eh, Aliu Mahama ne kasamafoɔ Ɛyɛ David Kankan Boadu. Me ne wo kasa yi, NPP contest a ɛrekɔ so anaasɛ ɛbɛkɔ so 2026 no, in fact, emu nsɛm no yɛ perekese bebree. Wei retwa bɔ wei, wei retwa bɔ wei, wei retwa bɔ wei. Aliu Mahama, the late, ne vice, eh, ne kasamafoɔ, ne spokesperson, ɛyɛ David Kankan Boadu. Me ne wo kasa yi, eh, NPP national chairman race, race no, fakyɛ me, national chairmanship race no, ɔgyina mu bi. Na ɔno na ɛde adesrɛdeɛ reto ɛyɛ NPP foɔ anim sɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ NPP mu no wɔn anhwɛ yie anaa wɔn ne vision no wɔhu ne sɛ ɛyɛ ayɛ CPP deɛ no bi. Na ɔde nsɛm bebree tutu dwa keka nsɛm bebree na mepɛ sɛ ɔkɔkɔ tie saa nsɛm no bi. Na David Kankam yɛ obi a NPP mu no ɛba a Sɛ yɛreka Alpha and Omega wɔ NPP mu no a, wɔyɛ ahyɛaseɛ san yɛ NPP no n'awieɛ nyinaa, ɛfiri sɛ ɔno ne papa na ɔyɛ founder yɛ mu biara, na chairmanship race no ɔgyina mu, deɛ ɛrekɔ so wɔ NPP mu so no ɔde n'ano ato mu a ɔreka mu nsɛm no bi, na ɔreka the way a na wɔpɛn so. na ɛteɛ na nnɛ baabi a npp no aba abɛduru no a ɔdi yaw bebree na ɔresan de to npp atu ahene ne asi ahenefoɔ anim mekyerɛ delegatefoɔ sɛ yɛpɛ obi a ɔyɛ unifier na ɔyɛ nkabɔ mu ɔde nkabɔ mu bɛba npp party no mu baabi a npp akɔ akɔduru no wɔda gyi sɛ G5 o sɛ G7 o sɛ D8 o baabi a ɛyɛ highest ayi a woyale a woyale mu yɛ den paa yɛde wokɔto no ɛhɔ na npp akɔ akɔduru According to David Kankan Boadu, ɛyɛ kasamafoɔ de ma Aliu Mahama Kofoɔ, former president, ɛɛ ne kasa ɛɛ ne ne na bɛdi akyire. Tiefoɔ mpantɛm, so wɔn baabi a meka akɔsi no? David Kankan Boadu akasa bebree, na ne kasa no, menka nkɔ akyire bebree, ɛfiri sɛ ne kasa no mu dɔ, Wo tie a wotumi hu sɛ yes ɔpanin na akasa no. Yɛnkɔ na yɛnkɔtie David Kankanbo Adu aberɛ a ɔno nso sɛ NPP no n'adaka mmara mu ara na ɛkɔ no wɔnhwɛ. Ɔno na mekaa wo, wɔkaa sɛ NPP no yɛmfa ma no mfie nan pɛ na ɔbɛtumi ayɛ NPP no. Wo deɛ wo a wo deɛ wompɛ NPP no yie a wo deɛ sikadie NPP ne basabasaayɛ na wo pɛ, wo baa sɛ sikadie, wo deɛ chairman no ara na ɛyɛ wo fɛ kɛkɛ ana wo bɛ pɛ bi adi a, mo nfa NPP no ma no, four years ɔbɛ yɛ NPP no kamakama na afei wa wa si nkyɛn, ɔno ara gyina nkyɛn, na wo a sɛbesɛbe wo deɛ NPP no sikadie ɛwɔ mu ana sɛ NPP no deɛ wo bɛ pɛ nti na wo bɛ pɛ chairmanship no, wa ba abɛ fa no atoa so, na ɔno deɛ NPP ne yieyɔ ne ne nkankɔ nti na NPP ne chairmanship no ɔɔba abɛpɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde NPP no bɛsi yie. Na nsɛm a waka no deɛ, pantoma. Yɛnkɔ ne yɛnkɔ nkɔtie David Kankam Boadu, Aliu Mahama, ɛyɛ Kofoɔ, late eh, Aliu Mahama, Vice President, eh, ne kasamafoɔ David Kankam Boadu ne nsɛm a wɔkaeɛ no. Yɛnkɔhwɛ mmra. Like ne share ne subscribe fama afoforɔ. NPP ɛyɛ kua a me papa wɔne GH Mensah nom Aro Frimpong Manso ɛɛ eh, ɛɛ eh, eh, me papa Kwadwo Asabere lɔya Kwadwo Smith Janso Bruce nom saa cruise no yɛ ana Rawlings from dissidents yɛwɔ UK na wɔn starting non-alliance movement ne nyinaa nam nom nenam. Ɛna wɔn yɛ non alliance na wɔn bɛ bɛ create GDM which was Ghana Democratic Movement. Yana it was all over. Me papa was the founder in Germany and the the organizer. And the biggest demonstration that happened in in 80s no in Germany is at na Berlin pa na wall no wɔn ɛde wall na tum. Me papa na ekiri ɛfɔmu one of the biggest demonstration that ever happened in Germany abɔntene all are in the name against Rollins ɛna yɛde soso aa na ɛbɛte NPP nti sɛ wohunu sɛ David kankanboɔ bi wɔ NPP mu a wontumi nyi kankanboɔ David kankanboɔ do dini mfiri the alphas and the omegas of NPP two thousand and twenty twenty six ɛɛ eh, two two thousand and six ɛna me baa ghana me papa kofoɔ ɛyɛ ɛyɛ a na me baa yɛ me baa yɛ onyankopɔn ne ne nyansa me ba bɛyɛ spokesperson ma alhaji aliu mama ɔbɔ adeɛ nfa ne kra nsie me david kankan bɔdu dr amoakotufoɔ ɛne me nua wɔyɛ aboa me asa mo ayɛ na ne yɛ ne alhaji aliu mama nam. ɛnenam mu ara na me ara me ba Nana Ado Dankwa Akufo-Addo ɛba bɛdii akonnwa baabi a me Nana Amooti Ofori panyin wɔ biara mu. Ɔhene, bɔ mu ase ma wɔ yɛ wo nana David Kankan Boadu Kusi Boadum Tano Dumase David Kankan Boadu na ɛkasa yi. Yɛ a seesei baabi a party aduro no, me mehu sɛ NPP ɛkɔ into relegation, we were heading towards baabi a CPP wɔ. na wahu wahu ooo oh, adɛ maka saa sɛ wɔn bebree ah meka no korɛ no sɛ npp da ne pressure group exactly ɛɛ eh, kɔ baabi ɛsi npp wɔ na ne nti a me m'ani abere so no sɛ two thousand and sixteen hmm. ndc foɔ ɛna wɔn ankɔ ankɔto aba ama president john dramani mahama okay ɛna ɛma eh, president kufu ado baayɛ fast forward twenty twenty four. npp foɔ na ankɔto aba in the name of president akufo ado deɛ wɔn ka kyerɛ me in the name of president akufo ado ɛna ama dr baomia ne npp yɛ ama power. ebi nso tu tia no.
ebi yes mm. sɛ npp foɔ ankɔ ankɔto wɔn tu tia yɛ ɛho abufuo nti mm. ɛna ama president john dramani maa maa ba nti ni deɛ meka no sɛ ɛni sɛ ndc ni bi te baabi a wɔdwene sɛ. NPP wu a ɛbɛboa no ɛna NPP ni bi nso nwene sɛ sɛ NDC wu a ɛbɛboa no because the pattern is very clear evidence is there sɛ President John Dramani Mahama NDC fo ankɔto yɛn ni 2024 NPP fo akɔ akɔto eti no. two parties no ɛyɛ one coin wɔ two different sizes sɛ wonya kum sɛ one coin no da hɔ a size no ɛyɛ that is npp ndc nti mesrɛ sɛ mo a moyɛ delegates a mobɛto aba no monka hu sɛ david kankan boɔ du nko a ne kura the fresh and new face new face a Wokɔ around the leadership round Ghana obiara nni hɔ a wɔwɔ biribi ka tia David Kankan Boadu sɛ wayɛ me sei. Wokɔ ha a yɛsee ne yɛde campaign sika ma weinom ɔmfa mmra wamfa ama ɛna party ne yɛntumi an campaign ne yɛle a lot of complaints a menya. Meba ha a m'anum asɛm yɛ tiatiatiatia. Party no